sesi go na le motho a dutse go le wena mo yo monna modimo ge o mpona ke dutse mo ke bipetse ya ke nyake motho a tlompha stress gape a o araba potsiso yaka wena o bona go dutse mang gona mo yo sesi wena ga o ne wa sa kgone bolela le batho dilo tso di dirago a di go swanele gape o botse monna modimo ga botse o nyakang mogaka ke rile ke tsena kwa lebating ka bona o nkgatlha o botse kudu ngwana batho ke a tseba gore ke nne mmotsana ke itse ka re o nyaka eng mogaka leina la gago ke tla re kwena mang nna ke seo wena o mang

gana gabotse wa yo ntšhetse morago ke kgopela mphe cell phone number ya gago gore ke tle ke kgone go bolela le wena gore o tlo kgone go bolela le nna ka eng gabotse o nyoko mpotse gore a o bone gore a ke na kgahlego mo go wene come on ke a tseba gore basetsana ba go swana le wena ba rata banna ba go swana le nna well nna ga o nkgahle come on baby tlogela go senya nako mphe di-number phone tšeo ke nyaka go go tseba ke gore ga o swabe e o le mokgalajo se o busy o kitimišana le bana ba go lekana le nna hai nna re ke tlogelo tla ba feletša o nrogile

sorry monna e be ke bolela le wene ka mokgola ka gore be ke swere ke di-period pains basetsana le a makatša wa kwa so o sa nyaka ko go felegetšwa goba bjang so wa mpha di-cellphone number tša gago goba bjang

Ya, ke nna. Kgale ra bonana, warra? So, o dile o dia ene mo? Ah, ke felegeditše mosadi o laka o rata mašate gore a tla reke dijo. Sam monna, ga ne le gona bjale. Wena le Kenson le ke se le thoma go ratana. Peter tlogela gore le kwa ka nna. O ra gore nka rata mosadi o le gore ba nyaletše yena. a ka utlwisisa gore ape Kenson no monyatša ka re o ba ke e nyakela tšhelete tsa monno le gago o thokofala. Monna, ge o nyaka go phela gabotse, go nyaka go nyala mosadi wa mohlologadi. A bo wena wa rra ke a o lebala gore o thalefilenyana. Monna, nna gape re ke topetše bahlologadi. Wa nagane bjale re tsamaya ka dikoloi tša mabaebae. Monna, wa ba nnete wa rra. A bo wena monna o mokhumi wa rra. Mogwera, go reng o thabiliswa lehono? lerato gape ke re ke kopanne le monno mongwe wa mogomi le kgono gape ke re wa tsakeng motho a sa tlo bolaya ke tlala mo wena na so re tlo mohloba jwang letolo yela yena ke nyaka gore re mohlobe a šala sena selo ya seo ke se lemogilego ka yena ke gore ka tšhalete gona wa fa ga a raloke why o bolela so gane o mmone a dira eng ke re o mphile 500 ranta pele ga ge ya mphološa hleng le mo re dulago gona yo mogwera a re nape re rora ka phitsa ka yona gona jwale aowa mokgotsi nna ke nyaka go hlapa ka baka la goreng nna le yena re kwane gore le kgone bošego re kopana kwa ga joo o oh, wow matetega pohweditše monna wa kwa go kwagala a le romantic so leina la gagwe ke ena mang baby o oh, nana baby o oh, nanana o oh, leina la gagwe ke sam hmm. sam o drive koloi e jwang o drive koloi e red ke eng gane wa mo tseba hai man wa yo ka re sa moye mateta bolelago ka yena ke a mo tseba a se se mo ragadi wa ka cansane mara cansane nna ke a tsamaya bjala ke re ko go boditse gore go na le mo ke yago ka seven p m

matete ke leboga ge o tlile o ka thabela go jeng nna ke no nyaka nama fela so o nyaka ko go iša kae today hmm S- nkana ka kgetha lefelo le lengwe le lengwe le ke le nyakago yes wa bona wena nka go direla se sengwe le se sengwe se o se nyakago ke ya kgona go bona gore o motho wa go ba le tšhelete so o ka kgona go nrekela founu le diaparo a bothata ke gore no ke bošego wa tseba keng ke tla goša kwa mollong tomorrow wa yo di reka gane ka moswana o e mmerekong ebile be ke lebetse go go botšiša o bereka kae ga ke šome nna so o e tšea kae tšhelete kaso ya go dira dilo tse o di dirago ga o sa bereke it's a long story tla tla ko go botša tšatši le lengwe aowa mpotse gona jalo ke na le nako hi man a re ode dijo ke tla tla ko go botša some other time

matete wa tseba ke thabišwa ka gore o dumetše ke ya go bona mo o dulago gona a ke no nagana gore ke monagano mobotse gore go tsebe gore ka moswana o kgone go nketela gapa mosegare o fologile kgolo le mo o dulago gona wa ba wa gana ke go felegetše gona ebile nna be ke nagana gore o na le boyfriend Aowa, a ke na boyfriend. E be ke sa nyake gore o tsebe mo ke dulago ka gore e be ke sa go tshepe. Gane no wa tshepa? Aha, uwi. Ya, no ke a go tshepa. So, mpotše mo, wena o single? ya nna ke single a uwi ha a ke tshepe gape batho ba go kguma go swana le weni a go kgonege gore ba be sengele ke go botša nnete no ke a kweša gore why be go sena le garebe ya go nkgahla modimo ba nyaka gore ke kopane le wena yo ragadi ya leboga o tlile go mpona mara ke bošego why o tlile go mpona bošego soo ga ne re sa le kgolo le go fihla mo o dulago gona aowa re a fihla gona jalo ke no tshepa gore roommate ya ka ga e gona a ke nyaka go bona iyo ga ba ka tla ntšeela wene